Eżis semmija u spettaturi nirringrazzjawkom tal-li naqattu magħna llum. Qegħdin waqt il-fira tal-ktib organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktib ġewwa l-kampus tal-Università u qegħdin issa fil-rokna ħanajdulek tal-Mizzi Books. Il-Mizzi Books li grazzi lilhom jiena u Valentina, il-kollega tiegħi li għandi llum, Ħdimna fuq dan il-ktieb li għandna quddiemna li s-sena l-oħra fetaħ rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija tal-Istorjografija Bijografika u Riċerka. Valentina, għandna ktieb quddiemna tiftakar kemm ħdimna fuqu, qisu bejn tliet snin u sentejn ilu. Għaddejna ħafna żmien. Bħalma taf inti kollox beda Billi kien nieda dak il-proġett ta' restawr l-Arċipriet tal-Isla, ir-Redentur bħalma nafu jinsab ġewwa l-Isla, kulħadd jaf, insomma, meta ssemmi Redentur f'Malta, ir-Redentur tal-Isla jiġi f'moħħok l-ewwel qabel kollox. Ir-Redentur li għandu storja interessanti ħafna minnha ħarġet propju waqt ix-xogħol ta' dan il-ktieb u anke mix-xogħol li għamiltu intom bħala restawraturi. Hekk mela Father Robin l-Arċipriet ħareġ b'din l-idea tal-bżonn li kien hemm biex ir-restawr isir. Hekk tista' tfakkarna ftit l-istorja minn naħa tagħkom miegħek u ma' Maria Grazia kif kienet bdiet bejn il-parroċċa u l-Atelier del Restauro, l-kumpanija tagħkom? Beda fl-2014, ġifieri kważi ngħidu seba' snin ilu meta l-Arċipriet Father Rob li nsejħilna lilu l-kollega tiegħi Maria Grazia aħna l-kumpanija Atelier del Restauro biex nagħmlu rapport u studju dwar l-istat ta' konservazzjoni tal-istatwa tal-Redentur. Dan kien importanti biex nifmu x'in il-ħtieġa ta' għala għandu bżonn jiġi restawrat u xi studju għandu bżonn isir. U meta rajna, meta rajnih mill-viċin, indunajna li din l-istatwa kellha bżonn ħafna ta' konservazzjoni minħabba l-fatt li l-istat tal-istatwa ma kienx tajjeb xejn. Tajjeb ukoll ngħidu li l-istatwa hija magħmula minn diversi materjali, hija composite sculpture, insibu l-kartapesta, insibu l-injam, insibu s-sufra, insibu t-tiben, it-tila, ix-xewk ta' vera. Ġifieri dawn il-materjali kollha flimkien jaqdu l-istatwa imma wkoll bħala proġett ta' konservazzjoni u metodoloġija tkun iktar ikkumplikata minħabba l-fatt li dawn il-materjali għandhom huma komposti minn materjali wkoll diversi, u jiddegradaw b'mod divers ukoll u ridna wkoll nistudjaw kull materjal separatament. Ovvjament kull materjal irid treatment differenti. Eżatt, u treatment differenti wkoll. U l-istudju dam kważi sena fej wara ħriġna rapport sar ukoll studju ukoll tal-ġewwini tal-istatwa permezz ta' X-rays, sar ukoll saret ukoll analiżi xjentifika flimkien mal-Heritage Malta. kif ukoll maċ-Ċentru Nazzjonali della Riċerka ġewwa Firenze, fejn ukoll ridna naċċertaw ruħna l-ewwel nett li l-ġewwini tal-istatwa l-istruttura li hemm ġewwa hija fi stat tajjeb ta' konservazzjoni għax jekk dik mhix tajba ma tkunx tista' treġġi s-saffi ovvjament ta' fuqha. Kif ukoll ridna nifhmu wkoll kif kif bnija eh, l-artist. U l-proġett ta' restawr, dan il-proġett ta' restawr kien importanti ħafna għax kien proġett multidisciplinari, għax apparti aħna bħala restawraturi, kien hemm ukoll ix-xjentisti magħna, kien hemm ukoll inġiniera, kien hemm ukoll inti li kont l-istoriku tal-arti wkoll fejn ovvjament kellek tagħmel ukoll ir-riċerka dwar l-istatwa x'aħna f'kull proġett ta' restawr, apparti r-restawr innifsu biex nagħtu iktar valur u importanza lill-oġġett Nippruvaw kemm jista' jkun illi jkun hemm studju għax qabel qasbis konna nafu minnu l-artist u l-istudju u r-riċerka storika li hija importantissima għax bekk nagħtu iktar valur u importanza wkoll il-proġett. Jiġifieri, ovvjament mhm. niftakar naqra snippets minn dawn l-affarijiet li qed issemmi għax jiena kif tiftakar dħalt fl-istorja naqra aktar tard, mhm. biss biss meta kien sar dan l-istudju fl-2014 mhm. kont għadni Ruma jien kien baqa' li sena u nofs oħra hemmhekk. Jiġifieri dan qed ngħidu qabel ma beda r-restawr proprja sar l-istudju tal-istatwa, jiġifieri mhux l-istudju kien parti mill-proċess li beda mar-restawr, kien sar qabel. Qisu biex kulħadd ikun jaf fejn għandu jindirizza il-xogħol li kien hemm bżonn. Jiġifieri. U anka waqt, għax għamilna qabel u anka waqt, għax waqt u mbagħad tibda tiskopri affarijiet ġodda u. Eżatt, ħan saqsi ħaġa, Valentina, mbagħad isin nirrispondi anke għalija fuq in-naħa tiegħi, per ovvjament peress li aħna ersaqna lejn dan il-proġett li involva kemm ir-restawr kif ukoll dan il-ktieb li għandna qudiemna, isu tnejn rajnija minn lenti differenti. Intom bħala restawraturi, inti u t-tim tiegħek, speċjali Maria Grazzja li ta' kuljum kienet tkun li jisla taħdem. Intom ħdimtu fuq ħafna opri ta' arti, anka opri ta' arti ta' valur artistiku eċċezzjonali u anka oġġetti ta' devozzjoni, mhux ir-Redentur tal-Isla biss huwa devot, ħanajdu hekk. Sewwa, prontu kif ħassejtukom meta meta avviċinawkom propju l-Arċipriet tal-Isla għal din l-istatwa partikolari. Issa jiena kulħadd jaf jien m'iniex mill-Isla, illi naħdem l-Isla żmien twil, però ġifieri qatt ma ngħid li mill-Isla għax m'iniex mill-Isla, però ovvjament ċertu ċertu simpatija ċertu mħabba lejn lejn il-lokal u lejn dak kollu li għandu il-lokal eh, li naħdem fih. Ovvjament trabbit biż-żmien. U jiena illum wasal tal-konklużjoni, eh, għal- ovvjament minn dak li nara, u minn dak li naqra u dak li nisma, dak li jgħidu l-nies, eċċetera, li ir-Redentur tal-Isla huwa nistgħu ngħidu waħda mill-aktar statwi devoti li għandna Malta. Ġifieri fl-antik kien hawn ħafna devozzjonijiet, ħafna minnhom eh, spiċċaw fi xejn jew forsi mm. min kien jippromovihom mietu allura jisa mietet magħhom. Redentor tal-Isla għandu xi ħaġa li jisa żammet mm. il-prova ta' żmien tqis ġew is-sentejn meta minħabba mm. is-sitwazzjoni li qegħdin fiha l-purċissjoni ma setgħetx toħroġ. Però sa, sa propju l-2019 meta saret l-aħħar dallu l-purċissjoni, il-folol tan-nies li jkun hemm intom hemm kontu tkunu mm-hmm. wkoll. Ek meta propju Hekk intom għaraftu li f'idejkom ħa jkollkom il-konservazzjoni ta' statwa daqshekk magħrufa, però fl-istess ħin daqshekk maħbuba. Hekk x'ħassejtu intom fikom. U mbagħad ngħidlek x'ħassejt jien meta kont qed nagħmel dik ir-riċerka, jiġifieri. Eh, niftakar fil-bidu, speċi, niftakar jien saqsejtu darbtej l-Father Robin, jekk mhm. hux qed jirreferi eh, għal-redentur. Għal dak ir-redentur. Għal dak ir-redentur, għax Ovvjament, bħala aħna restauraturi, naħdmu f'ħafna opri kif semmejtu, ħdimna ħafna anka statwi li huma devoti, jew anka kwadri li huma devoti. Mhm. Imma redentur għandu xi ħaġa forsi kważi xi kultant iktar speċjali mhm, mhm. minħabba realizmu kbir tal-istatwa.
Kważi dik id-batija realistika, fih tidher id-batija umana, ħanajdu hekk. U kważi b'mod realistiku żejjed. Dik jien niftakar meta kont żgħir. Jien naħseb l-ewwel darba li rajtu Ridentur tal-Isla kien fl-2008 meta mm. l-isqof batni saċerdot hemm kont għadni nqaddes, naħseb dak iż-żmien darba li rajtu. Però il-memorja li għandi meta kont żgħir ir-Ridentur tal-Isla tantu sabiħ jekk tħares mm. lejh ibeżżek mhm. dak kien jgħiduli. Mhm. E, u fuq dejjem anke fuq il-ħarsa tiegħu mhm. Marija Grazzja naf li tkellmet fit-tul u fid-dettall fuq l-esperjenza personali tagħha sena siħat ħares dak il-wiċċ. Li veru, naħseb kif tajt inti ġandu dik xi ħaġa li li tiġbet. Li tiġbet. Mux, mux nkun ċar, mux li statwi oħrajn mandomx. Mhm, Sewa, mhm. pero forsi jek dik l-espressjoni ta' dbatija tant. Hemm realizmu. Tant reali, mhm. naħseb, naħseb li dana. Pero jena nemmen u koll li fil-passat kienu jeżistu statwi u koll li kellhom dak iċ-ċerta realizmu. Il-xi ħaġa pożittiva tar-Redentur hija li minħabba l-fatt id-devozzjoni kbira li gawda, anke speċjalment wara l-pesta li inti tgħidilna aktar issa fid-dettall fuqha, dejjem kien hemm il-biża' li tmiss il-wiċċ. Nafu li ħafna statwi Malta ġew miżbugħin mill-ġdid, allura l-fiżjonomija u l-kuluri oriġinali nbidlu. Ir-Redentur Avolja kellu ħafna interventi ta' restawr, imma l-interventi ta' restawr l-iktar eh, avanzati sibnihom fuq ix-xar pereżempju, fuq il-libsa, mhm. Mhm. fuq il-blat, fuq l-idej, imma l-wiċċ hija l-iktar parti autentika tal-istatu għax mhm. jisu kien hemm dejjem il-biża li xi ħadd imissa u mnalla għax qabel il-konservazzjoni u restawr minħabba l-fatt li hija sa professjoni iktar xjentifika qabel kienet issir iktar mill-artisti. Allura l-artisti kif insibu wkoll f'statu oħrajn kienu Mhm. jgħatu kuluri ġodda. Dak l-istatwa jagħmlu opra ta' arti tagħhom. Tagħhom, allura jibidluha.
Ir-Redentur baqa' autentiku u għalhekk ukoll għandu dak ir-realiżmu kbir li li ma nsibuhx f'stati mhm. oħrajn. Allura meta bdejna naħdmu fuq u kien hemm ukoll dik is-sens ta' jisu biża ma biża mhux għax nibżaw immissuh, mhm. imma jisu li tantija statwa devota mirakoluża li jisek Isna bdejna nibżaw missuha. Imma ovvjament l-istudju kbir li għamilna qabel u fimnija ġifiri fid-delta l-ħafna, għena ħafna u koll biex mbatt fl-ħar mill-ħar nkomplu l-proġett.
U bħalma ta' fissa s-sġniġu aktar għal-isu kif beda jifforma dal-ktib, mhm. ħanajdu aħna redentur tal-is li qiegħed fl-oratorju tal-kurċifis. Mhm. Tajjeb, però nafu wkoll minn ħaġa li jafu kulħadd kull min jidħol dan l-oratorju jidħol l-ewwel qabel kollox biex jinvista redentur. Mhm. Hemm kurċifiss antik ieħor dak li hemm faċċata li wkoll eh, antik sabiħ ħafna kien devot ukoll bir-riċerka li għamilna hemmhekk mhm. ħareġ. Però llum il-ġurnata kważi nistgħu ngħidu ngħidu 95% tan-nies li jidħlu fl-oratorju tal-kurċifiss jidħlu ħabba redentur. La darba redentur, per ma kienx qiegħed postu, mhm. ħabba x-xogħol li kien qed isir ta' restawr, ix-restawr xar hemmhekk stess bħalma taf fis-sakristija ta' wara. Però qisu ma kienx hemm dak l-aċċess kontinwu għan-nies jidħlu jislu x'in iridu. U minħabba fek, l-arċipriet kien ħadik l-okkazjoni biex flimkien mal-kuratur tal-Knisja, eh, Surġino Parnis, anka isir ċertu tindif anka zbarazzar mhm. tal-erja skolla tal-oratorju. Mhm. U minn hemm instabet dik il-kaxxa. Mhm. Ta' jem tifdagru. Jina di ħaġa tal-kaxxa li inħobb nirrepetija għax il-kull minn semmejt dak iż-żmien li nstabet kaxxa kollha dokumenti, kulħadd qalli naħseb mort taqra xi ktieb tal-ħrejjef. U r-realtà dik kienet, għamil li fix-xogħol tal-iżbarazzar, istabet din il-kaxxa kollha dokumenti kważi, kważi qed naqraw ġifi leġġenda, kważi storja. U niftakar ukoll li kien bissem tagħkom li l-interessi tpoġġa fuq dawk id-dokumenti, għax jien għadni niftakar sal-lum, ġifri kien eh, Ma nafx hekk hux inti jew Father Robin xi ħadd kien qalli qalli mmur sal-istudjow, dak iż-żmien kont għadkom il-Mosta wara l-Knisja. Għax hemm xi dokumenti u jidher li hemm affarijiet interessanti ħafna fihom. U jien niftakar kont ġejt dakinhar u kien hemm Rebecca, ma nafx jekk għadix taħdem magħkom dal-aħħar rajta fuq Facebook għax bdiet tpenġi. U Rebecca insomma li kienet qiegħda tnadda fil-ktieb u kienet anke ħadet nota ċerti postijiet fejn tissemma il-bajolazzjoni, niftakar il-bajolazzjoni, kienet tilha bajolazzjoni. xini, niftakar. U inti niftakar kontet li, eh, peress li inti għandek anka raba li huma mhm, taljani, mhm, se xi mhm. bajjolare, tfisser propju li twiezen xi ħaġa, li żżomm xi ħaġa fuqek. Allura hemm isna bdejna nagħmlu s-somom. Sewwa, u niftakar għadni niftakar xi waqt għandi ritratt propju ta' dakinhar. Meta kont ġejt, Rebekka qiegħda turini u jien qiegħed nara. U niftakar, kont għattela bit-Taljan peress li Taljan, kredo che abbiamo trovato la punta di un iceberg. Mhm. Niftakar mhm. dak il-klim, sibna l-ponta mhm. ta' iceberg. Wara, wara li kien sar it-tindif neċessarju l-fumigazzjoni ta' dawk il-kodba, eh, niftakar li konna diskutajnija kemm inti ma' Fader Robin, naħseb inti kont l-ewwel waħda li kont semmejtilu. Umbat anka jien kontetlu naħseb tkun ideja tajba li jekk ħassir xi riċerka tiġi ppubblikata. Ija, zot, eh, kważi mill-bidu tal-proċess. Kull proġett li nagħmlu nippruvaw nippubblikaw biex dak li aħna nsibu studjajna jiġi ukoll
Il-ħaġa jisu li għanda sabiħ dal-ktib li minn proġett ta' pubblikazzjoni ħedha kellu jkun iċċentrat aktar fuq ir-restawr li sar ir-rapport mhm. ta' xogħol li sar. F'daqqa waħda dan sar ir-rapport ta' xogħol li sar flimkien ma' rapporti ta' professjonisti minn mhm. diversi areas mhm. U kellu dik il-parti storika, mhm. il-parti tal-background li għamilha eh, Dr. Sandro Debono minna u nsellimlu wkoll mhm. li wkoll tagħna background tajjeb ħafna tal-kuntest artistiku ta' Malta tas-seklu 18 u anka xbija ta' Kristu li qed iġorri s-salib minn fejġiet minn mhm. Algardi, eċċetera. E, u mbagħad kien hemm dak l-artiklu tiegħi 80 paġna minn dak il-ktieb mm. fejn isu qed jibni l-istorja li ma kienx magħrufa mhm. jew li kienet intesiet għax mhm. la kien hemm id-dokumenti xi darba jew oħra kienet magħrufa. Mhm. U jien naħseb hekk dik kienet naħseb mill-memorji li għandi li sbaħ li sbaħ ħaġa dik kien il-mument meta ddeċidejna li jinħoloq dal-proġett konsegwenza tar-restaw li kien qed isir. U minn hemm niftakar bdiet qisha ġlieda kontra żmien. Tiftakar il-ktieb kellu joħroġ ċertu żmien, un mbagħad ipposponejna għax jien kont għaddim għal stage. Mhm. Eh, un mbagħad kien nipposponu ftit aktar għax ma nafx kien inqala l-aħħar mhm. fl-aħħar fażi tar-restawr, mhm. niftakar kien hemm kien hemm bżonn naqa' prolongazzjoni oħra. Però ġiet tajba x'umbat konna inawgurajnih propju f'Marzu bħal dax-xahar. Sena wara r-restawr. Eżatt, sena wara li kien ser ir-restawr fl-2000 fl-2019. Konna Le, fil-2019 il-Redentur naħseb kien il- Fl-2018 konna inaugurajna. inaugurajna r-Redentur. Mhm. Umbat fil-19 sena wara. Għamilna l-ktib. Kien sar il-ktib, mhm. eżatt. U eh, jien niftakar, I mean, kienet biċċa xogħol kbira eh, jiena bħalma tafu speċi jiena wek l-Università għallem eh, tal-im tal-Knisja u l- il-patroloġija, l-missiriet tal-Knisja, minix espert la fl-arti u laqqas jien eh, espert fil-riċerka b'mod ċentifiku. Barra f'daqqa waħda sib quddimi din il-kaxxa, din il-kaxxa kollha dokumenti antiki għal-grazzja tal-la ħafna minnhom kienu preservati tajjeb ħafna, ma kienx hemm kamla u dal-affarijiet, ġifiri. Kien hemm xi infestazzjoni. Infestazzjoni żgħira, però ma kienx hemm isu ma kienx hemm partijiet li l-karti tant kienu mikulin. Le, li ma stajtx. Eh, li ma stajniex, li ma stajniex naqrawhom. U niftakar, l-ewwel ktieb li kont qrajt għadni niftakar kien il-Libro Mastro, mhm. Libro Mastro A, niftakar, mhm. però il-B u C ma sibnihomx, mhm. il-Libro Mastro A bissem. Li kien qisu il-djarju, ħansejħlu ħansejħlu hekk, tal-fratellanza tal-kurċifis. Fratellanza tal-kurċifis li jisla kienet waqfet propju fl-1715, issa dik ukoll biċċa informazzjoni ġdida li ħarġet minn din riċerka. X'waqt fittex xi ħaġa mbagħad. Konna nafu li ah. fil-bidu tas-seklu 18 twaqfet din il-fratellanza, però il-kontijiet tal-ewwel l-ewwel minuti li ttieħdu, l-ewwel eh, handing overs li kienu saru, l-ewwel kontijiet li mhm, tħallsu, mhm. dawk kollha jippuntaw għas-sena 1715 mhm. f'Novembru. Jiġifieri dawk id-dokumenti wkoll aċċertawna s-sena li fiha twaqfet il-fratellanza. Eh, u niftakar dan il-libro mastro kien ehm, isu djarju tajjeb minn sena l-oħra kien ikun hemm eh, l-inventarju tal-affarijiet li qegħdin jingħataw mill-prokuratur eh, il-qadim għal-ġdid. Mhm. U kien hemm ukoll il-lista tal-membri. U niftakar, niftakar anke l-ewwel ħares, niftakar meta bdejt naqra L-ewwel darba li sibta lil kelma b'relazzjoni li 1715, proset bomba sibna d-data. Però mbagħad irriżulta li ma kienx ma kienx irridentur li, li għandna llum, sewwa, u minn hemm Nagħmlu dit toħroġ l-istorja l-oħra, speċi jissemmew irjus eh, u saqajn u jdejn u ħwejjeġ u msiemer u ċappetti, hemmhekk tibda tifhem li dan kien hemm sett ta' manikkini li ma kinux ma kinux statwi fissi kif nifmuhom illum. U anka dak jispjega għalfejn l-oratorju fil-bidu ma kellux sakristija, mhm. għax ma kellux bżonn l-ispazju fejn tpoġġi l-istatwi mhm. għax jekk għandek statwa tista' żarma u kienu kun hemm ukoll. Eżatt, kull mhm. sena Kemm tħallas dak li ramhom u li żarmhom, mela jiżżarmaw kienu, se xi kaxxa daqshekk, itfa' kollox fiha u tfa' ħaġok ix-xun. Ivi dak il-libro mastru mal-ewwel hekk beda beda jikxef jitfa' dan id-dawl fuq żona li kienet kompletament mudlama għax dan ħadd qatt ma semma li fl-Isla kien hemm sett ta' manikkini qabel qabel l-istatwi li li kien għamel ir-riżulta ta' Saverio la Ferla fil-snin 40 tas-seklu 18. U barra minn hekk imbagħad mument sabiħ ieħor kien meta meta bdejt eżempju mela qrajt il-Libro Mastro kull sena x'qiegħed jingħata minn kumitat għal ta' warajh. U mbagħad meta bdejt naqra l-kotba tal-kontijiet, għad tibda tqabbel eh, dan huma l-kontijiet ta' dawk l-affarijiet li saru ġodda hemmhekk u li hemmhekk imbagħad anke ħarġu xi ismijiet ta' xi nies li ma konniex nafuhom u anke pereżempju eh, l-ewwel redentur li kien hemm jgħidlek se jgħidlek kemm kien sewa s-salib biex sar Ir-ras u l-idejn u s-saqajn kemm kienu swew u anke kemm kien hemm imsiemer biex jibqa' wieqaf. Letteralment irri kien jidħol f'daw it-tip ta' dettalji u mbagħad anke il-kulur tal-ilbiesi li kien ikun hemm, it-tip ta' xagħar li kienu jużaw għall-figuri nisa. Eżatt. Ah, dak ukoll dak kien moment kien moment sabiħ ħafna, però hekk mill-memorja li għandi naħseb li sbaħ moment kien propju lejn l-aħħar li imnalla posponejna darbtejn, sewa niftakar fl-aħħar net kont sib dik il-paġna eh, li fuqha kien hemm miktub eh, Mastru Saverio La Ferla tħallas tali ammont biex għamil dawn l-istatwi. Sewa, u edha miktuba hemm bajolazzjoni imqasra, forsi għalhekk ma mm. konniex indunajna bija qabel, u niftakar ma dik kienu saru Kien se jgħidil kurċifiss tal-Vara l-Kbira fl-istess sena u l-Kristu tal-Ort u l-Veronika li m'għadhiex teżisti llum. Jekk niftakar, niftakar li kien mument sabiħ ħafna. Eżatt, anka li Meta għadna dawk l-affarijiet. Eżatt, sirna nafu minnu, għax tagħti iktar ukoll eh, valur. Eżatt, anka valur ta' dak li. L-istatu. U mbagħad mela eventwalment mela wasalna biex nagħmlu dal-ktieb, mhm. Valentin. Issa diħan saqsi għax di vera ma nafix issa. Mhm. Naturalment intom kull meta tagħmlu restaw l-konservazzjoni ta' mhm. xaġa dejjem tagħmlu r-rapport. Ekku hija l-prassi eh, kif suppost. Però meta intom kont qegħdin tippreparaw il-kapitlu tagħkom intom Maria Grazzja, approachjajtu eh, il-materja b'mod naqra differenti fis-sens Ir-rapport li tajtu lill-Arċipriet tax-xogħol li sar huwa l-istess kliem li għandna hawn jew qgħadtu attenti li mbagħad tpoġġuh fi stil naqra aktar li jista' jinftiehem min mhux espert hux? Eżatt. Eżatt, meta ġejna biex nagħmlu ċ-chapter tagħna fatt kol anke tkellimna ma' Joseph Mizzi. Minħabba l-fatt l-esperjenza wkoll li għandu u jaf ukoll ir-readers kif kif jipperċepixxu l-kotba. Ġejna mogħtin il-parir li ovvjament inżommu il-kitba teknika, ġifieri peress li kien hemm ħafna dettalji tekniċi u xjentifiċi, dawk importanti li jinżammu għax ovvjament min jaqrah, jaqrah għanni se jaqrah anyone il-ktib, ġifieri kemm nies li mhumiex fil-fil tar-restawr tal-arti jew tax-xjenza u anke nies li huma fiha. Ġifieri importanti wkoll li aħna l-għan tagħna kien illi Nedukaw ukoll in-nies kemm importanti llum il-ġurnata li f'intervent u f'proċess ta' restawr isir studju kif suppost. U dak ukoll ġie apprezzat ukoll ħafna min-nies fejn ukoll qalulna kemm kien hemm dettall u kemm kien hemm studju wkoll biex ukoll ħriġna wkoll ir-riżultat li naraw illum. Però r-rapport li aħna tajna l-parroċċa huwa differenti fil-lat li l-ewwel nett hemm ħafna aktar dettall minn dak li hemm fil-ktieb għax ovvjament il-ktieb irid ikun hemm ammont ta' ovvjament words li aħna stajna dan. U anke ma jiġi jkun tqil wisq naħseb jiena nies li. Tqil wisq ukoll irid ikun flowing ukoll, però hemm biex rapport tekniku ta' qilbu wkoll f'chapter ta' ktieb li jiġifieri ktieb li jista' jixtrih kulħadd kienet ukoll sfida Anke mill-lat anke ta' ritratti, kif it-tip ta' ritratti li rridu nażlu biex il-tekst Mm. ikun jista u koll jinftijem u jkun abbina ta' ritratt. U minna u koll ringrazzja u koll il-Joseph Mizzi. Minħabba l-fatt li kienet u koll sfida li biex ħdimna dan il-ktib flimkien minħabba d-detta l-kbir u koll li kien fih. Però aħna ovvjament sodisfatti immens u tajjeb ukoll ngħidu li dana l-ewwel ktieb Malti fejn mhm. ta' restawr ta' statwa fejem rapport ukoll tekniku, nispjegaw ukoll eżattament sar anka l-proċess ta' restawr li wkoll ukoll ġi kolli jisu minn suċ mal-istorja u l-ikonografija u dak li kien qed jiġu wkoll fi żmien Le dik niftakar, niftakar eħe li kienet issemmiet anka anka fuq il-portals tal-media u tal-aħbarijiet li dan huwa l-ewwel ktieb tax-xorta tiegħu, ħa ngħidu hekk, li ġie ppubblikat fejn jiġbor ir-rapport professjonali ta' restawr u konservazzjoni li saret. Anka dawk l-appendices niftakar ukoll kien hemm min min u kien saqsa ħafna min kien mhux saqsa min faħħarhom il-fatt li mm. kien hemm anke appendices speċifiċi fuq ċerti temi. U li anke mbagħad kien hemm il-parti storika ġdida l-iskoperti li saru relatati u anka il-fat li kienem il-ċepter ta' Sandro De Bono mhm. li jgħat il-kontest. Għax dan eżempju li għandu tajjeb dak il-ktib jekk ikun xi ħadd li m'għandux idea mhm. ta' arti tal-istorja tal-arti mhm. jekk ħajjeħdu fidejh mhm. jista' ħanajdu għek ħajkollu stampa ċara il-kapitlu ta' Sandro De Bono ta' esperta arti li ju, mhm. ovvjament jagħti background tajjeb ħafna li mhm. jpoġġik fl-ambjent eh, neċessarju biex inti tifhem xem wara. U inti semmejt il-ġew minnhom ġew jiena niftakar eh, Bqajt impressjonat il-paċenzja li kellu, għas Jena ġili ġili ħdin fuq xi ktib żgħir tiegħi mhm. b'nadi oħra ġifieri, però meta tkun sempliċement awtur wieħed mhm. u l-pubblikatur, I mean jinqalaw ħenu qastaqbil mhm. kultant mela le imma imma jisek dejjem one to one, meta jkollok f'daqqa waħda tlieta minn nies qed jaħdmu miegħek, mhm. jien naħsibha mod, Sandro jaħsibha mod mhm. ieħor, inti taħsibha mod mhm. ieħor u ta' xogħlu jaħsibha mod ieħor mill-esperjenza li għandu. Il-ġewni ftakar kont nammera ħafna kif kien jirnexxielu b'xi mod jew ieħor isib ftejim, għax għasir jtnajlu kompromess, u kien ftejim għax kullħat kien jaqbel kif ħajimxu l-affarijiet, anka meta nqalaw forsi xi mistoqsijiet xi diffikultajiet żgħar fuq il-proċess sħiħ insomma. Jien niftakar, naħseb nisbaħ ħaġa, jien din naħseb nisbaħ memorja li għandi eh, minn din l-esperjenza, esperjenza li li waset għal rebħa sabiħa mbagħad fl-aħħar li ħadd minna ma kien jistennija. Mhm. Naħseb nisbaħ esperjenza kienet il-disponibilità mhm. li kien hemm ta' kulħadd. Eżatt, x'ħdimna kollha flimkien. Għax inti niftakar kull meta kien ikun hemm xi xi dettall interessanti li joħroġ mir-restawr kont tibgħat li email mhm. jew ċempilli. Jien meta nsib xi ħaġa relatata nibatilkom. U anka Sandro, Sandro u koll min, jena niftakar ma Sandro, kważi ta' daħk din, imma Sandro niftakar li twal diskursati li kienu kolli mija u kienu bil-lejl. Mhm. Tajjeb, għax eh, kienu kun kważi sarih nidħol, mhm. norqot xil 10 jew il-11 eh, u nidħol fuq eh, il-social media, insomma, u nara li Sandro qiegħed online, nibatlu messaġġ nista' nċempillek u jweġibna nċempillu u nagħmlu sa xi sigħata fil-għodu mhm. niddiskutu. U dejjem, jiġifieri Sandro dejjem kien ikollu dak l-aspett isma' jekk l-affarijiet huma hekk ma jistax ikun li r-raġuni propju kienet din. Ta' minn ta' xogħol ovvjament li huwa konxju eżatt ta' ħafna aktar kif kif żviluppat l-arti u ċerti temi komuni li kien ikun hemm, ovvjament jasal biex jinterpret anke li joħroġ l-ipoteżijiet tiegħu. U niftakar Sandro kien ħareġ b'ipoteżi li qiegħda fil-ktieb ukoll li lili kienet laqtitni immens. Qal jista' jkun li waħda mir-raġunijiet għalfejn din l-istatwa hija daqshekk devota għal din l-istatwa b'xi mod jew ieħor kienet qiegħda ċċedi naqra naqra, jiġifieri qed ngħidu qabel ir-restawr li sar fl-1900 b'wieħed u ieħor. Taħt sibna tunika l-antika li kienet kollha miksura kważi. Hmm. Sandu nifekar kien qal qal jista' jkun li n-nies jisu kienu jaraw din l-istatwa la darba qiegħda ċċedi naqra naqra qiegħda titbaxxa. Hmm. Tajib u fil-fatt jekk tqabbel ir-redentur ma' redenturi oħrajn, eżempju ta' Karlu mhm. Darmanin li saru fuqu, mhm. tal-isla qiegħed aktar baxx, mhm. l-oħrajn qiegħed aktar wija. Iġbir probabilment Karlu Darmanin jiftakru kif kien meta kien aktar wieqaf. Sandro niftakar kien qalli forsi il-fatt li kien qed jitbaxxa jisu dak kien li jisu l-nies ġelhom jaħsbu li dan huwa qed joqrob lejhom. Ta' fin jiset isir dejjem aktar qrib tagħhom. U qal forsi dak kien ir-raġuni għalfejn gawda daqshekk devozzjoni. U qed iħares lejhom, għax ukoll fl-istudju rajna li wkoll hemm statwi oħrajn tar-Redentur, anke barra minn Malta, mhm. speċjalment l-Italja li ma jdullux Redentur imma mhm. Kristo kek għadha sotto la croce li m'għandux dak il-kontatt man-nies, u naħseb xi ħaġa oħra li qed tgħid inti li tiġbed ħafna wkoll il-devoti. Eżatt.
U kienet dana, kienet, kienet naħseb jiena kien insight interessanti mhm. ħafna dak ta' Sandro, mhm. u anka anka ġifiri fuq eh, fuq il-forma, anka fuq il-support li kif kif ħadimlu s-support Karlo Darmanin biex mhm. biex jiserraħlu idu. Sandro ġi kien ta' kien ta' background tajb ħafna u jien nerġa' ngħid kien jiskantani d-disponibilità li kien ikollu f'nofs ta' lejl biex niddiskutu darba minnhom niftakar Għax hemm il-passjoni wkoll. Ekku. Għax tajjeb ngħidu l-awturi kollha li jħadmu fil-ktieb. Kulħadd għandu l-passjoni.
Il-passjoni kieku żgur ma kienx joħroġ. Eżatt, eżatt.
Dir-riżultat.
U wkoll interessanti mm. li nsejna nsemmu fil-bidu hemm iċ-chapter ukoll jew l-introduzzjoni ta' Fader Robin mhm. fejn hemmhekk interessanti li jispjega Eżatt aktar id-devozzjoni. Id-devozzjoni ma kif ukoll il-proċess kollu biex ukoll wasalna r-restawr kif ukoll fl-aħħar nett tal-ktieb li hija triq twila li mhm. min jixtri l-ktieb ikun jista' fil-bidu jaqrah u jifhem ukoll u japprezza kemm hemm xogħol biex tasal għal proġett u kemm hemm responsabilità anke minnaħa tal-parroċċa biex tasal ukoll għal proġett bħal Eżatt, aħna mbagħad għandna bħala parroċċa konna ġa għamilna mhm. eh, mill konna ħadna l-pre-orders, jiġifieri għal mixta għax konna nafu li ktieb bħal dan mhm. ħajġbet ċertu interess minħabba kif qed ngħidu l-importanza tal-istatwa. Ovvjament, meta inti tkun wet li ħad oħroġ ktib, mbagħad ċerti deadlines se tiżommu. Dik importanti, però anke meta kellna nippostponu, mhm. eh, in-nies kienu understanding ħafna, ġej minn daqshekk ma kellniex ma kellniex problema. Hekk l-aħħar ħaġa, x'kienu l-elementi li taħseb inti Valentino mbagħad ngħidtiha jiena, l-elementi li waslu biex dal-ktieb rebaħ. Mhm. Inti x'taħseb li kienu? apparti l-passjoni li ġa ah, semmejt. L-ewenet kif edna diġa li għal ewel ktib mhm. ta' xorta tijaw, ġifiri li semmejna qabel. Manka minn jishtri u minn jaqraħi dar is-serja ta' kbira, ġifiri li hemm u d-dettall u ritratti u l-ritratti tajb jinsemmu kol fotografu. Fotografu l-ġo Borg.
Borg li kien jidil dan kien wet mill-axħar proġetti kbar li għamel, se ġanka meta kien għamel il-hemm dik is-section kif kien qabel u kif ġie issa. Eżatt, hemm il-fotografija ġifieri li għad tara d-dettal un patak aħna minna ħatana mill kumpanja tal-Jeder Restauro provdejna u kol ritratti ta' waqt ix-xogħol u d-dettalji illi meta inti tara l-istatwa ċerta dettalji sfortunatament ma tkunx tista' tarhom għax tarhom at a distance. U speċjalment il-kontenut u r-riċerka kollha li kien hemm mhm. il-grupp ta' awturi anka l-importanza anka tagħhom. Mhm. Ġifieri naħseb kollox ma kollox li dan kien ktib li mhm. kien avolja aħna ma stennejniex. Kien ħaqqu wkoll jirba. Ekku, ekku.
Jiena naħseb il-waħda mir-raġunijiet naħseb jiena l-fejn rebaħ dal-ktieb għax naħseb jiena kulħadd ta' l-aqwa tiegħu fih, fis-sens kemm intom bħala bħala restawraturi, apparti milli tajtu l-aqwa tagħkom waqt ix-xogħol, però anka li taraw li x-xogħol li għamiltu jkun preżentat b'mod li kulħadd jista' jifmu. Jien ngħid għalija jibqgħid ngħid għalik se biex qrajt dawk id-dokumenti kollha madwar 2000 paġna ta' manuskritti għarraq tajnejja. Żgur. Qajt ngħidha. Żgur. Pero naħseb, appuntu, il-dedikazzjoni, u se I gave my best li niddubita li fħajti, nittama li nipublika affarijiet oħrajn, pero niddubita li ħajkolli xi ħaġa ta' kalibru ehm, U barra minn hekk naħseb jien anka x-xogħol kollu li sar minn wara mill-arċiprid mod speċjali u anka minn ġew li wkoll they gave their best u anka Sandro li mill-ħin limitat li għandu minħabba diversi impenji sabilna l-ħin li jtina kapitlu tajjeb ħafna li jippreżenta kollox. Mhm. U naħseb jenek biex nalqu Valentina sabiħ li mhm. inħarsu lura, mhm. ek lejdi l-esperjenza u naħseb jena apparti mill-li inħedġu li n-nis japprezzaw da tip ta' kodba, l-lum joħorġu ħafna eh, kodba ta' dat tip, ek. Seċi, ikunu nis anka nasib li japprezzaw l-arti u xoll li jisir favur l-arti. U l-aħħar ħaġa, min jixtieq jixtri dan il-ktieb jista' jidħol fil-paġna tal-internet tal-Mizzi Books jew tal-Klabb Kotba Maltin u l-ktieb isibu għal bejħem. Għad baqa xi kopji, ma baqax ħafna ġveri minn għandu jixtieq. 500 kopja biss. 500 kopja biss konna nagħmlu kollha numerati. U kull min, kull min huwa mħajjar inħeġġuh li ifittex jixtri qabel ma jispiċċaw. Tajjeb aħna nirringrazzjaw lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u ma speċjali lil Joe Mizzi li stedinna tal-li tagħni l-opportunità matul din il-kampanja online ta' fira tal-ktib li qiegħda ssir fl-Università li jkollna ċans anke nitkellmu fuq il-memorji tagħna ta' dan il-ktib rebbieħ li naħseb għalina il-koll kemm aħna kien achievement kbir ħafna.